De Soldanis kien iħossu maqtuħ mill-ħajja kulturali kemm dam joqgħod għawdex. Eh, kien hemm naħseb eh, periodu speċjalment mhux biss kien ħossu maqtuħ dejjem, imma kien hemm periodu wkoll meta kważi kellu ċerta mibeda għal għawdex, nirreferi propju għal periodu tas-snin 1753-1757 u dan narah minn ċerta korrispondenza. Issa, naturalment hu kien iħobb ħafna l-Għawdex tantu hekk li kiteb il-Gozo antico moderno e sacro profano. Però f'dan il-perijodu li qed qed insemmu, l-iżolament intellettwali li kien qed iħossu fih De Soldanis joħroġ bil-kbir f'ittri li kiteb lill-korrispondenti tiegħu. Pereżempju, għandu frustrazzjoni kbira Għax iħoss, saraħ jgħid bit-Taljan, Altro non ho sentito discorrere che sopra le mete dei grani, della cultura dei giardini, eċċetera Ġifieri, qed jgħid li l-poplu Għawdxi huwa popolo rustico, tal-kampanja, fejn ma tantx jitkellmu fuq affarijiet intellettwali importanti. Dana jidher, u diġà jsemmihilna Cassar Pullicino. Problema kbira hija l-komunikazzjoni. Għawdex bħal mhu llum, kellu d-double isolation, immaġinaw iktar dak iż-żmien, u allura dan il-fatt li lanqas jaf il-posta tiegħu hekk hekk x'tasal mhux qed tasal, kien qed joħloqlu ċerti problemi. Dil-perijodu di crisi, f'ittra minnhom jgħid, Io passo coi libri, perché non mi torna a conto il seppellirmi nell'ozio. Jiena midfun hawn ma, jiena jkolli noqgħod naqra Għawdex, dan qed nitkellmu f'Diċembru 1753. Qed jgħid, ikolli noqgħod naqra u biex ma nintilifx fl-għass hawn ġo Għawdex. Għalih il-kitba ssir antidotu kontra dan l-għass, hija ħaġa li tħallih jgħix. U allura jgħid il-kitba wkoll, kitba tad-dizzjunarji, eċċetera, tgħinu kontra biex ikun jista' biex ikun jista' jkumbatti. din is-sitwazzjoni, pereżempju f'ittra ta' Mejju 1755, ara jgħid, ara x'jgħid, kontra Għawdex kważi, Sono qui da ventun anni, il paese non conosce Minerva. Taf x'jiġifieri non conosce Minerva? Jiġifieri Minerva kienet l-alla tal-poeżija, tal-għerf, eċċetera. Qed jgħid li Għawdex in-nies hemmhekk ma jiddilettawx bil-poeżija, ma jiddilettawx bil-kultura, u allura qed jgħid li għandu tedjo u inkomodo, li huwa skomdu f'Għawdex, li huwa mdejjaq, tedjanti, eċċetera. U jgħid f'din l-ittra li huwa jixtieq imur doverenja la xjenza. fejn hemm il-konoxxenza, fejn almenu hemm il-qari, fejn hemm in-nimis intellettwali. Jiġifieri dan jagħmlu imdejjaq, bniedem imdejjaq. U din il-vina ta' dwejjaq, din il-mibegħda u mħabba fl-istess ħin ma' Għawdex tkompli, tkompli. Pereżempju f'Mejju tal-1755 jgħid, Bħalma taf, qed jgħidlu, il commercio dei dotti è bandito nella mia residenza? Il-kummerċ tal-għerf, Fejn noqgħod jien ġo Għawdex, bandito ma jeżistix. Ehm, u jkompli jgħid, pereżempju, fi frar 1756 jgħid, għaw jiena ngħix sotto un klima barbaro. Orajt, ġifiri, eh, kienet iħossu depress. Da kollu jispiċċa fir-rebbija ta' 1757.

komdu in-nadur fil-ġnien tiegħu kien għal-kaċċa tal-gamim. Eh, kien imur għal-kaċċa ġifieri de soldanis ukoll u qed iħossu qed iħossu eh, kunte għaliex x'sar issa b'dan. Mela l-ewwel ħaġa din l-allerġija kollha f'dal periodu kien il-żmien li kien spiċċa l-annone kartraġinese. U dan ma' Doftarnone Kartaġinese, li kien lest diġà f'sa Diċembru 1753. L-ewwel nett ma kienx jaf jekk se jippubblikax waħdu jew ma' kotba oħrajn. U mbagħad kellu dubju jekk jippubblikax Firenze jew Ruma jew anki Palermo. Sa l-1755 għadu għadu hemm indeċiż u tidħol anki Venezja fejn huwa jixtieq jippubblikah u jgħid pereżempju ritornata che sarà la fatica più che io sono so che in quella città vi sia della buona stanza sono della stampa ġo Firenze sono pur prattico della romana in Venezia non è corrispondenza a Venezia għadu għadu ma jaf se jagħmel Ma ninsewx il-problema tal-istamperija. Malta m'hawn stamperija dak iż-żmien. Allura kellu din il-problema kbira. Sa Mejju 1755, xahrejn wara din l-ittra li rajna qabel, qed jissuġġerixxi li ssir Venezja għand is-Sinjor Albrizzi. Certamente il signor Albrizzi potrebbe molto giovarmi con la sua stamperia mancando questa in Malta. Imma jerġa' ftit ġranet oħra jikteb ittra oħra u qed u naraw indeċiż mill-ġdid. Hu qed jgħid, Hekk għandhiex issir issa jew Palermo, jew Ruma, jew Venezja. Hu jsemmi, interessanti wkoll, li jekk kellha ssir Palermo jkun ideali għax hemmhekk ikun jista' jaqralu l-proofreading, jagħmilu l-proofreading, eh, jikkoreġilu l-bozzi. Frate, Priore, Frate Fortunato Formosa Agostiniano li kien jgħix Palermo milli u qed jissuġġerih bħala proof reader. Insomma, dam dam aktar minn sena indeċiż eh, eh, dwar, dwar fej se jagħmel da xogħol. Ed kif diġa edna l-problema tal-posta, Jiġifieri hu jilmenta l-ħin kollu da li qed jikteb u ma u u t-tweġibiet minn min qed jirrispondih ma mhux qed jirċevihom, idumu x-xhur sħaħ, eċċetera. U u fl-aħħar qed ngħidu mela li jikkwieta f'Mejju ftit jew wisq tal-1700 57. Għaliex? Faċli. Għaliex xar wara dak ix-xahar ġie Malta u telaq għal Ruma fejn għadda kważi tmien xhur. Mela dak l-iżolament li kellu inqata' għal dal-perijodu, inqatgħet ukoll l-indeċiżjoni dwar il-ktieb. Għaliex għax issa mar Ruma u ppubblikah propju waqt l-Annone Kartaġinese waqt li kien qiegħed hemmhekk. Issa dan ifisser li jibqa' dejjem soddisfatt imbagħad, jiġifieri issa għadda dal-perjodu ta' kriżi vis-à-vis Għawdex. Jien naħseb li intellettwali bħal bħal De Soldanis kien iħoss iħossu ristrett spazjalment kemm bħala spazju u kemm intellettwalment, jiġifieri probabilment baqgħet dejjem din din iħossu ma ma m'għandux ma' min jikkomunika ma' intellettwali u naturalment imma mbagħad il-fatt li ġie Malta li Detenzen għamlu l-bibljotekarju Daka fetaħlu daqsxejn iktar. Minflufok id-double isolation li qiegħed fiha Għawdex spiċċa b'single isolation hekk ngħidu. Insomma, dan kien perjodu ta' kriżi fil-ħajja ta' De Soldanis, naħseb perjodu ġdid għax dawn joħorġu ministri li jina rajt li ma nafux bihom għadna ġifiri, għati rrit naħdem fuqhom għalli xija hemm ċertu materjal, insomma għaddi żmien, imma naħseb li tajjeb li noħorġu, nibdew noħorġu dawn l-affarijiet, għalmenu fuq dan aspett partikolari.